Silav temaşewanên hêja. Em dîsa hatine xizmeta ve bo pêşkêşkirina helqeya dû ji dawî bernameya Navdarên Kurd. Ku ew jî derheq Simkoyê şikak e. Ez hîvîdar im hûn bînerên hêja jî heta nêdaviya bernameyê bi me re bin. Kerem kin em bi hare mêze bikin.

Şerê rizgarkirina bajarê Muhabatê. Di şeş û heftê dehê hezar û neh sed û bîst û yekan de Simko Haydar dibe ku dewleta Îranê di nav pîrangiriyekî serbazî de dixwaze hêzên xwe ji Muhabat û Miyanduavê ve bo girtina Urumiyê bi kar bîne. Simko jî bi merama pêşîgirtin ji vî pîranê piştî çend gotûbêjan bikarebedestên Îranî re ku çi daxwazkariyekî vî Bo desthilatdariya Kurdan di herêmê de qebûl nekiribûn, Simkû jî bo tedwîr vergirtina li hemberî vî plana Îraniyan, bi pêkanîna civînekî berfireh ji piraniya Serok Eşîrên Kurdan li Çariyê kariye biryara berevanî û rizgarkirina bi hûs bi bi hûs a xaka Kurdistanê di vê civînê de erê bike. Piştre bi yekîtiyekî xurt a eşîrên Kurdan ve ketine nav tevgerekî nû de. Semkû bi merama pêşîgirtin ji pîlanên Îraniyan û herwesa rizgarkirina Mihabatê ji destê Îraniyan, di serî de sey Taha û hin hêzên xwe şandine derdora Mihabatê û piştî du rojan ew bi xwe jî ji Çariyê çûye Urmiyê û li vir jî tevî hêzekî mezin ya şerwanên Kurd ji Urmiyê ve bi alîkariya sey Taha çûye derdora Mihabatê. Piştî hin şer û pevçûnên berbelav li derdora bajêr ku hêzên Îranî rayîyane nav bajarê Mihabadê, Simko peyamek ji serokêln Mihabadê û malbata Qazî Elî re şandiye û daxwaz ji wan kiriye ku ji bona rizgarkirina bajarê xwe bi vî re alîkar bin û rê nedin ew hêzên Îranî xwe di nav bajêr de veşêrin. Lê a peyama Simko ji bilî eşîra Mameş û ya Mengur ku haziriya xwe bo alîkariya bi Simko re ragihandibûn, ji aliyê hin serokêlên din û bi taybetî malbata qaziyan ve bersiva erênî vernegirtin. Lama Simko jî ji bo ramalîna hêzên Îranî û rizgarkirina bajarê Mahabatê fermana êrîşê daye şerwanên xwe û piştî şerekî giran ku du rojan domandiye zêdetir ji hewsed kes ji leşker û hêzên serbazî yên Îranê hatine kuştin û herwisa Fermandeyê Giştî yê Leşkerê Îranê li Padgana Mahabadê ku navê vî Melekzade bû bi dîl girtiye û Mahabad bi yekcarî ji destê dagîrkerên Îranê rizgar kiriye. Rizgarkirina bajarê Mahabadê aliyê Simko we ew e ku ew hemasa hinekî netewî ya mêrxwastî û qehremanîkî wisa dêxne xwana bêjin talanê yan dizî tiştê wisa li heqîqet de Dûr e li rastiyê. Di serûbendê Hingê de xelk enî belengaz bûye, feqîr bûye. Kesê tiştî wisa nebûye hetanî yek bikare ewan tiştane talan bike. Ew jî li bajarê Mihabadê heta Kela Çariyê sê sed kîlometr dûratî hêzê Payoya Simko yan yê Sarê Simko bikarin çend tişta li bajarê Mihabadê de ku hebe birake bikare talan ke bi here. Lê ya ku rastî ew bûye hindik Lomekirinek, bêjin serxerbirinekî ya aliyê Simko derheqî hin serok hozên Mehabadê bi taybetî yê malbata Qazî hatiye kirinê ew ê ku nexwestine alîkariya Simko bikin û carekî jî rê dane ew leşkerê Îranê di malê wan de di nav bajar de şerê hêzên Simko bikin Wextê ku Simko bajarê Mihabadê li dest hêzên dagîrker rizgar dike, hukimdariya bajar her du dîsa dide hin kesayetî û serokhozên Mihabadê we Melekzade jî bi dîlî ku girtiye careke din vedigere bajarê Urmiyê. Yanî rizgarkirina bajarê Mihabadê dibe wekû rojbûnekî bo bo rizgariya xaka Kurdistanê bête binawkirin. Wekû qehremanî û mêrxasiyekê bes bixabin, em qedrê van mêrxasiyan ne ku her nizanin, em dibînin dîrokê de jî gelek cara tiştê ne rast yê ku çewaşekirinê cîyê rastiya digirin, ew ji dibe bayîsê hindê ku rûmeta mêrxasiya Xebata Simko û gelê qehremanê din ê here jêr pirsyar. Lê rastiya meselê tiştekî cida li vê ye. Şerê Şeker Yazîyê Ew şer yek ji şerên mezin yên serdemê Simko bû ku di heftê duwazdeh hezar û neh sed û bîst û yekî de bi fermana serokwezîrê Îranê Qewme El Seltene artêşa Îranê bi pênc hezar şerkeran ve bi fermandehiya Emîr Erşed Zerxam Qeredaxî digel şêwirmendê leşkerî yê Swêdê bi navê Lindberg hêrişî ser Simko kirin. Emîr Erşed Zerxam Qeredaxî birayê Mihemed Husên Xan bû. Ev ê ku di sala hezar û neh sed û pêncan de Cever Axa yê birayê Simkûl li Tewrêzê şehîd kiribû. Leşkerê Îranê ji çiyayên derdora bajarê Kelaxoyê, Selmas û Urûmiyê ve êrîş kirine ser Selmasê û herêmên di bin desthilatdariya Simkû de. Dema ku Simko dibîne hêzên dijmin bi girtina çeperên bera hîyî pêşreviyê dikin, yeksere fermanê dide ku êrîşî ser çeperên fermandeyî dijmin yê bi navê Emîr Erşed Qeredaxî li çiyayê Şekerî ya zî bikin. Şervanên kurdan jî êrîşî ser çeperên Emîr Erşed Qeredaxî Li Çiyayê şekeryaziyê kirine û piştî şerekî giran karîne çeperên dijmin bişkînin û fermandeyê leşkerê Îranî yê bi navê Emîr Erşed Qeredaxî jî bikujin. Ew şikesta hêzên Îranî ji aliyê Simkû ve vê demê li seranserên Îranê dengvedanekî mezin hebûye. Her wisa ew şerê şeker riyaziyê vekî serkewtinekî mezin ya dîrokî bo serhildana Simko hatiye tomarkirin. Rapora şerê hêzên Simko li miyan du avê ku li bîst û şeşê pêncî hezar û neh sed û bîst û du an de qewimiye li rojnameya Hejmara Du ya Kurd hatiye belavkirin. Nameya Simko bo gelê Kurd ku di rojnameya Hejmara Du a Kurd ya sala hezar û neh sed û bîst û du an de hatibû belavkirin, di vê demê de basa yekîtî û yekbûna gelê Kurd û serxwebûna netew'a Kurd û dagîrkerên Kurdistanê dike. Dehê heftê hezar û neh sed û bîst û duan basbasa serxabûna Kurdistanê ye. Ew rojnameya New York Times a Amerîkayê ye. Ew nûçeyekî belav dike, manşêta vê wiha hatiye nivîsîn, Komara Kurd hate damezrandin. Piştre wiha nivîsiye, Tê ragihandin ku Rêberê Bibandur Simko artêşa Îranê têk şikandiye. Li gorî van noteyên ku rojnameyên herêmî belav dikin, Simkoyê Rêberê Kurdên Îranê piştî têkşikandina artêşa şahê Îranê basa avakirina komara Kurd dike û bixa jî vek serokayetiya vê komarê cih digre. Tê ragihandin ku Simko serkirdeyê heştê û pênc hezar şerwanan e. Herwisa hat ragihandin ku alîgirên Simko di bajarê Tewrêzê de bo serketina Simko meşa piştgîrî birêve dibin. Ew komara nû herêmên Kîrmanşa, Selmas, Urûmiye û Erdelankê li xwe digire. Li gorî van belavokên ku raporan belav dikin, serhildanek din jî di herêma Loristana Rojavayî Îranê de dest pê kiriye. New York Times Êrişa dewleta Îranê bo ser Simko û girtina Kelaçariyê. Rezaxan Şahê Îranê caardin hêzên xwe amade kir ku êrişî ser desthilata Simko bike. Vî plan û nexşeyekî mezin danî û li bin fermandehiya ser leşker cihanbînî di bîst û heftê heftê hezar û neh sed û bîst û duan de bi pazdeh hezar leşkeran û bi çendîn yekîneyên topxane û tîrbarên miselsel ve êrîşî ser Simkû kirin. Bi sedema vê êrîşa giran ya leşkerên Îranê û nebûna yekrêziyê di navbera Serokêlên Kurd û hêzên Simkû de û herwisa piştî sê rojan şerkirin û berxwedaniyekî bêhempa bi sedema kêmiya şervanan û nemana teqemeniyan, êdî şiyana berevaniya hêza Simkû lavaz bûye û leşkerên Îranî karîne ber bi çar yî ve pêşreviyê bikin. Di rewşek wisa de, dema ku Simko neçar maye ku ji gela Çariyê ve ber bi herêma Şîpîran a nêzî sînorê Tirkiyê ve paşekêşiyê bike, dewleta Îranê jî girtina gela Çariyê wekî serkewtina xwe bi ser Simko de hesibandiye û li seranserê Îranê de şahiyan mezin lidarxistine. Babeta şikesta hêzên Simko ya girtina kela çayê ji aliyê leşkerên hikûmeta Îranê ve eger em berewird bikin gel hin şerê din ê ku Simko wan de serkeftin dest xistibû di heqîqet de belkî rastiyekî tal be jî em em dibe bînin ziman sedem nakokî û netifaqiya di navbera eşîrê kurda de bû eger ne her Heman Simko û hêzên Simko bûn ku em dibînin şer li paş şera serkeftin paşî serkeftina dest dixistin. Di girtina bajarê Urmiyê yan rizgarkirina bajarê Urmiyê hezar û neh sed û bîst de, di rizgarkirina bajarê Mehabadê, di şerê binavbang yê Şekeryazê ku Emîr Erşad Zirxan mezintirîn piledarê leşkeriyê Îranê ku tê de hatiye kuştinê, di şerê miyandavê de ku kesekî wekû Xalo Qurban fermandehiya leşkerê Îranê dikir ku tê de hatiye kuştinê, hemû ewan şerane de em dibînin Simko serkeftinê mezin dest xistine. Sedem çi ye ku şerê cariyê de Simko şikestê dixwe, vedigere ser vê hindê ku Ev carê ku hevce tifaq di navbera eşîra nemabû pêk hata civaka Kurda ya hingê eşîr bûn. Mixabin sedema netifaqiyê coracor di nav eşîra de gelek hêzên van eşîra derdorê Simko nemabûn. Wextê ku hêrişa leşkerê Îranê tê kirin serbarî vê hindê ku çend roja şerekî gelek sext Di navbera hêzên Simko û leşkerê Îranê tê kirin. Di leşkerê Îranê jî vê carê bi planekî dahî berfirehtir, bi gelek çek û cebrixanî dahî zêdetir, bi alîkariya hin welatên xaricî yanî karîne Simko di kela çariyê derêxin. Di heqîqet de şikesta Simko li kela çayiyê yan paşek hêşiya wî di kela çayiyê de zêdeyî li vê hindê ku bêjin sedem Hêzê dijmin yê zor û çek û çolê wan yan pîlana ber firahoana wan be, vedigere bo hin nakokî û netifaqiyê navxweyî ku ew cirê ku hewce hêzên eşîra alîkariya Simko nekêne, Simko jî bi hêzê kêmên xwe ve her ewhunda kariye ber xwe bide, piştî hingî wextê lê rê niye îdî nikare hemberî hêzên Îranê de raweste, destûra paşekişiyê daye berew Sinûrên navbera Rojhilat û Bakurê Kurdistanê. Hêrîşên Tirka li ser Simkû di gundê Şamansiz a Elbakî de. Piştî çûna Simkû bi aliyê Bakurê Kurdistanê, dewleta Îranê daxwaz ji dewleta Tirka dike ku Simkû bigirin û radestê Îranê bikin. Di şeveke oktobira hezar û neh sed û bîst û du an de, Bi armanca destgirtina bi ser heyî û çek û teqemeniyên Simko de êrîşî ser gundê Şamanesê li aliyê Bakurê Kurdistanê dikin. Di encama vê êrîşa leşkerên Tirkan de hewjîna Simko ya bi navê Cewahir Xanim tevî çend kesên din têne şehîdkirin û kurê Simko yê şeş salî yê bi navê Xusro jî tê girtin û hemû darayî û serweta wan dest bi ser de tê girtin. Hewdîtina Simko bi îngilîzan re li behreke ya Hewlêrê. Piştî vî êrîşa Tirkan ya bo ser Simko û kuştina hewjîna wî li gunda Şamanisê, Simko ji Bakurê Kurdistanê ve derbasî Başûrê Kurdistanê bûye û xwe gihandiye dêrê Anîzî Hewlêrê û çûye gundê Behrekê û zêdeyê mehekê di mala Cemîl Axa yê Gerdî de maye. Bo vê mebestê çend karbedestên îngilîzan bi serpereştiya Sir Edmonds Li rêkewta şeşê yanzdehê hezar û neh sed û bîst û duan li gundê Behrikê bi Simko û Seyîd Teha û Ehmed Axayê birayê vî re civiyan. Di vê hevdîtinê de ku îngilîzî dixwazin bi hin qewl û qirarê demkî yanî

Birayê xwe yê Kurd basa Şêx Mehmûd dike ku aliyê Şêx Mehmûd we pênc sed sikeyên zêr ku bo me hatine şandinê me çi hewceyî bi alîkariya we nîne. Ya ku em li we dixwazin ew e ku hûn piştgîriya me bikin ku em dijî Osmaniya û dijî Îraniya dewleta Kurda çêbikin. Lê wextê ku Simko dibîne Naxwazin çi hereketekê dijî Îraniya bikin we zortir jî hingê bo ewê ku bikarin weku kartekê li hebûna Simko yan Şêx Mehmûd wan istifade bikin bê ewê ku çi hêwiyekê bidin bo mafê Kurda. Di heqîqet de ew hevdîtina wan çi netîceyekê wisa nabe we hakimê Îngilîz e bi serahet dibêje Simko ew daxwaziyê ku tu li me dikî li desthilata me de nine. Bi vî cereyî Simko li Îngilîziya jî bêhêvî bûye. Ndeqa nameya Simko bo Şêx Mehmûd, bîst û heştê Yekê hezar û neh sed û bîst û sê an. Bo Hezretê Hakimdarê Kurdistanê Cenabê Şêx Mehmûd. Ewro hemû nîşan ji şiyana Kurdistanê di ber dest û hakimdariya ve de ye. Em bo tu tiştî bi emriya te nakin û her tiştekî ku hûn emir bikin û berjwendiya miletê Kurd tê de hebe, em ê bi qisa te bikin. Ez li devera xweş nav û li gundê Bêtwate me û daxwaza min ev e ku bême bajarê Silêmaniyê û hinek xeberên Kurdistana Îranê bo cenabê te bînim. Mûkimbûna karûbarên Kurdistanê hewcehî bi tîkilî û dostatiya bi îngilîzen re heye. Bilez, Muxlis, Ismaîl Şikak. Simkût di heştê yekê hezar û neh sed û bîst û sêan de ji bo serdana Şêx Mehmûd çûye bajarê Silêmaniyê û li vir bi merasimekî fermî û di nav kernavaleke mezin de ji aliyê Şêx Mehmûd û xelkê Silêmaniyê ve hatiye pêşwazîkirin. Simkû Di heya mamana xwe ya li Silêmaniyê hewl daye ku di hewldîtinên xwe ên bi Şêx Mehmûd re bikare vî razî bike ku baveriya xwe bi Osmaniyan nehêne û çarenivîsa şoreşa xwe bi Osmaniyan ve girê nede. Lê Şêx Mehmûd bi sedema hevsoziya olî û bandora van sozên xapînok ên Tirkan ku bi rêya Ozdemîr nûnerê Tirkan li Revandozê bi vîn dabûn, Bersiveke erênî nadesim bi ku eva jî rojnameya Akşam a Tirkiyeyê ye ku hewpêvînek digel Simko kiribû. Manşêta vê rojnameyê wiha hatiye nivîsîn, Serokê navdar ê Kurd, Simko, bo cara yekem bi avayekî rasterast bas ji hin bûyer û serpêhatiyên xwe ji peyamnêrê me re dike. Vegera dubare ya Simko bo Rojhelatê Kurdistanê. Piştî medehekê Simko li Başûrê Kurdistanê diçe Bakurê Kurdistanê û li vir jî bê encamayîna hewlên vî digel Tirkan dihizire dibe derfetekî bo berdevamiya xebata xwe bibîne û her lewma digel Îraniyan dicive. Vî ji rêya fermandeyekî artêşa Rezaxan li Selmasê yê bi navê Serheng Kerbelî Xan û herwisa Emîr Abdullah Xanê Tehmasibî, fermandê leşkerê Bakurê Rojavayî Îranê li Kotol û Selmasê hewdîtin û gotûbêj pêk anî. Simko vedigere Îranê û di destpêka sala hezar û neh sed û bîst û çaran de li gundê Huwesinê yê girêdayî herêma Soma ya Urumiyê cihwar dibe, bi vî avayî di demekî kin de Simko caardin desalata xwe berfireh dike.

Emî Abdullah Tehmasibî ku Rezaxan dixwaze li vê hatina xwe de Simko jî bibîne, dibêje Simko tu jî dikarî bi çend siwarekî xwe ve li cihê diyarîkirî bî bo pêşwaziya Rezaxan. Lê bereva jî daxwaziya karbidestê Îranê, Simko bi çend sed siwara we di Pêşwaziya Rezaxan re ku li nêzûkî Selmasê ku wê derê ser rê rawestane, Simko di fikrê hindê de bûye ku ew ê hevdîtinê de Rezaxan bikuje. Enî wekû firsetekê belkû bikare xebata xwe cerkendinê enî vejîne, pêş bêxe. Di vê fikirkirina xwe de ku bikuje ya nekuje heta Wekû tedbîr standin cuda li vê hindê ku Simko bi xwe sîlaha wî hebûye, twinga wî, dermanca wî hebûye. Fethilayê kurê Xal Mîrza ku Xal Mîrza ku xalê Simko bûye, Fethila gazî kiye ba xwe gotî dermanca xwe ji bide min. Dermanca Fethilay lê standîye kiye beyka xwe de. Wextê ku demanca Fetla lê standî, Xal Mîrza ku wê deyê çaw û ketiye Simko ku Simko tiştekî wisa dike, her nişkîya gotiye ahan. Yanî vê ahana xwe re wekû ew ê ku bizane Simko fikrek serê wî de heye dixwaze tişkî bike. Xal Mîrza kesekî gelek bi tecrube bûye. Hem wextê ku şehîdkirina cewera xwe sala hezar û neh sed û Pêncê li Tewrêzê yek li wan kesan bûye ku li gel cewera xwe de bûye. Hem mesela kuştina Merşimûn de ku paşî vê kuştina Merşimûn ku Aşûriya çi komkujiyê mezin ser Kurda kiribûn û bi taybetî paşî girtina çayiyê li aliyê Sirme Xanima xwişka Simkû e, dayika Simkû bi navê Dirê Bi dîlî dikeve destê Asûriya de, Asûrî gelek bi bêrehmî digirin, her lingekê dayika sim ku hespekî wegê didin, vî cireyî bo ew ê ku bi şêweyekî dirindane bi bêrehmî dayika sim ku wisa kuştine wekû tolistandinekê. Îca wextê ku di pêşwaziya Rizaxan de ku Xalo Mîrza yanî Hest pê dike ku Simkûr niyeta ku jina Rizaxan heye ku dê ja Ihan yanî hesaba hindê dike ku careke din ê yê çi çarenûsekî nexweş bo şikaka bête pêş. Li heqîqet de Alîkî jî wekû nîşandanekî yanî nerizatîkê yan wekû teecibkênekî bûye. Simkûr wextê ew ê îşareta Xalû Mîrza jî dibîze hindik guman bûye navfekê xwe de ka nê Rizaxan bikuje yan nekuje Li eynî hal de jî di navbera hind hêzên Simko yê ku bi sarî tanişta Rêkê Sekinî bûn heta ku Rizaxan bêt sarê ew li kitêba Senarê Mamedî de gelek bi zelalî hatiye baskirinê ku net sedema sûtefahimekê ku di navbera sarê Simko de çêbûye Vê alozîya ku newanda çê dibe heta Simko dice çi bû çi nebû, vê ku dixwaze salê xwe aram bike û nezmekî bide vê derê kanê ka qerarê xwe bide çi bike çi neke, êdî karwanê bêjin maşîna Rizaxan ku tê de gel leşkerê wan digihîne vê derê dê Simko mecala hindê din ne ku nebûye ku qerarê xwe yek alî bike bo kuştinê ya nekuştinê vî ci reyî bûye ku êdî Silavê dide Rizaxan, silavekî serbazî dide Rizaxan û Rizaxan jî wextê xwe di nav wê koma Sarê Simko û bi vê tecîzatê ya dibîne gelek tirs û xof ketiye nav hinayê wî ve bi çi cirê heyî bi zimanekî xweş xwestiye gel Simko qise bike ku belê min navdengê te bihîstibû ez Tu gel kesekî genc î û zimanê farsî te baş dizanî. Ez jî dixwazim em îşev li bajêr de ser yek du babeta gel hev qise bikin. Li heqîqet de bi vî zimanî cenayekî xwe na destê Simko wextê derbazkî ku gihîştî padigana Salmasê gelek Rezaxan qehiriye li emîr Ebdullah Tehmasibî heta gelekî xeberê kirêt da nêde Ku çand te em ê xiste nav talikeke hinekî mezin ku bizo me xwe xilas kir. Daxwaza hêzên komegî dike li Tewrêzê ve bo ew ê ku bên îşeeke vê derê ne ku Simko hêrişê bike ser wan. Bi vî cureyî Rizaxan hinekî nav destê Simko xilas bike. Simko piştî hingê bi xwe gelek nerehet bûye. Gotiye min çand min Rizo nekuşt. Ez bawer im min enê refes li bextê xwe da. Her ew Rizoyê rojekî yê

Hikûmeta Navendî ya Îranê hinek kesan Rizexan kuşt şandibûn bal Simkû ku Simkû wî bikuje. Lê Simkû mifah kerdin vê hatinê wergirt. Simkû Rizexan nekuşt. Lê tev rûnişt pirs û mişkilê Kurda çi hebûn tev Rizexan bas kir. Rizexan wê demê serde wezîrê şer bû. Wezîrê şer yê Îranê bû. Hebûna keskî wisa Basmkû û baskirina wê meselê firsetkê zêrîn bû bo Simkû ku bikare derd û muşkil û nerehetiyê yê xelkê xwe hikûmeta nawendiya Îranê re bêje. Simkû bi wê tiştê jî nîşa da ku kesekî mirovkûj nine. Kuştina me Rizaxan ya nekuştina wî, Pirseke cida ye ku eger hingê Rizaxan bihata kuştinê jî eger Simkûr Rizaxan bikuşta, tiştek weqîyeta heyî nediguhurî. Çunku hikûmeta navendî ya Îranê keskî dê dikarî cayguzînê wî bike ew rola ku Rizaxan heyî cîbicî bike. Lê Rizaxan vê hevdîtinê de gelek poen dan. Gelek îmtiyaz dane Kurdan. Bi xwe qerardad nivîsî tev Simku. Simku bi wî firsetê eger piştî wî qerardadê jî eger Rizaxan kuştibo ew qerardada ku niyek wende hate nivîsîn bi xwe ew qerardad pûç dikir. Yanî kuştina ne kuştina Rizaxan ez fikir dikim

bo ser desalatdariya Simko. Piştî hin nakokiyên di navbera hêzên Îranê û yên Simko li devera Selmasê, ew fermanê dide Ehmed Axayê birayê xwe ku êrîşî ser Selmas û serbazgeha leşkerî bikin. Dema ku leşkerê Simko êrîşî Selmasê kirine û derdora bajar girtine, Di serî de xwestine bajar û piştre jî serbazgeha leşkerî a vir bigirin. Lê dema ku gihîştine derwazeya bajêr û di encama şerekî yek roje de çendîn kes ji sivarên Ehmed Axa di nav wan de jî serok êlên wekî Teyar Beg û Mihemed Selîm hatine şehîdkirin û gelek jî birîndar bûne bi vî avayî îdî Ehmed Axa nekariye selmasê bigire û vegeriyaye. Piştî çend rojan hêzên rejîmî bi alîkariya hin xwefiroşan ji Urmiyê ve êrîşî ser Simko dikin. Piştî çend şeran ku Esko Rovî ku yek ji fermandê hêza Simko bûye tê şehîdkirin. Êdî hêza berevaniya vî lawaz dibe û dikeve metirsiyê. Simko digel jin û zarokên xwe û hejmara kêm ji şerwanên xwe Huwesnê cih dihêlin û diçine çiyayê Berereş li pişta gundê Koranê û di van çiyayan de Simko li herêma Soma û bira dostê dinêre û dibêje Memleket o, tu xweş memleket bûyî, lê bi erzanî hatî firotin. Êdî ew li vir jî ber bi çiyayê sê sînor yên Rojhilat, Bakur û Bajarê Kurdistanê ve diçe û midehekî li van deran dijî. Li halekê de çûbû Simko bo xwe hedefeke siyasî û neteweyî hebûye, xwestiye li her firsetekê de ku eger bikare li moqiyeta lawaz çand xwe bigihîne moqîyetekî bihêzbûnê bo pêşxistina wê tevgerê. Ew bûye ku wextê leşkerê Îranê jî hest bi wan bêjin fikrê Simko keyne, xwestine bi rêya çêkirina nakokiyê zêde di navbera Simko û Emerxan de bo ewê ku bizava Simko lawaz bikin, bi rêya çêkirina wê netifaqî de mixabin li vê plana xwe de jî serkevtî bûne. Ew ku netfaqî di navbera Şikaka de, di navbera Emerxan û Simko de çêkêne, paşî radestkirina Emerxan bi hêzên Îranî ji aliyê Simko ve em dibînin rast vî cireyî leşkerê Îranê plana wan cîbecî dibe, ewca vê cayê ew Emerxan dijî Simko bi kar tînin. Em dibînin sedemê cardinê çêbûna şer û yan cardinê şikesta Simko Eynî vedigere ser pîlanekî ku leşkerê Îranê bo lawazkirina Bzawa Simko danîbûn we bi rêya çêkirina netifaqî di nav hêzên şikaka we parçekirina hêza şikaka bi du beşa alîkê yê kardara gel Emerxan de alîkê yê şikakê Evdoyî gel Simko de mixabin wisa lê hat êdî hereketa Simko lawaz bû Ewa ku hêrişa Îranê bo ser Simko ya hezar û neh sed û bîst û şeş e de em dibînin êdî vê carê Simko carê din ê rastî şikestekê û paşekişiyekê din ê dibe bi neçarî û bi şeprzeyî bera xwe dide li bo sinûrên navbera Rojhelat û Başûrê Kurdistan. Pîlana terorkirina Simko bi biryara Reza Şah. Di sala hezar û neh sed û sî de Sadir Xanê Newrozî fermandê Îranî li bajarê Şinoyê li ser daxwaza Reza Şah nameya gotûbêjê bo Simko dişîne û daxwaza civînê digel Simko dikin. Simko bi xwe jî kesekî pragmatîk bûye. Li oca lewaziyê de Hemêşe hewl da rêyekî peyda ka car dinê bo ew ê ku xwe bigire, careke dinê bikare hereketa xwe pêş bixe. Ew bi vî cireyê em dibînin di salê hezar û neh sed û bîst û heştê heta bîst û heta hezar û neh sed û sîyê Simko çend cara derbazî nav xaka Bakurê Kurdistanê bûye di minteqa Hekariyê û Gewerê ku Îraniya daxwaz li Tirkan kî ye ku Simko radestî wan bikin. yan wextê tê te nav xaliya Başûrê Kurdistanê eynî wisa hikûmeta Îranê daxwazê li hikûmeta Iraqê dike ku pêşiya Simkû bigirin bo ew ew xetera ser me çênebe. Di vê menteqa ser sinûr de hêzên Îranî cihabê bo Şêx Ehmedê Barzan dişînin ku şikayetê dikin li destê hebûna Simkû li vê menteqê de. Bi vî cireyî bûye Simkû car dinê fikra hindekî ye ku wextê ku

ku çûye bajarê Şinoy paşê mîyandarîkî, pêşwazîkî gelek lêvanok ku ewan li Simko kirine lê gelek serok eşîrê din ê gel Simko de bûne çimkû wextê ku Simko li sinûr ve xastiye bo gotûbêjê here Şinoyê li gel Şêx Ehmedê Barzan meşweret kiya Şêx Ehmedê Barzan jî teklîfî li eşîreta Gerdî û yê Mizûrya Ew yê derdorê wê kiriye ku Simko tinê nehêlin gel Simko diherin. Bi vî cureyê em dibînin çend serok eşîrê Gerdiya û yê Herkiya û yê Xweşna û yê Xeylanî gel Simko çûne Şinoyê. Bi vî avayî Simko û hejmarek zêde şervanên xwe û çendîn serok eşîrên din diçine Şinoyê. Roja nûzdeh heftê hezar û neh sed û sî. Rojekî tal bû bo gelî Kurd. Dema ku Simko û hevalên vê digihîjne nêzî dîvarên derwazê bajar, di encama xiyaneta Reza Şah de li êvara roja nûzdeh heftê hezar û neh sed û sî ji çend aliyan ve dikevine ber agirê tund ê hêzên Sadiqxanê Newrozî û di encama golebaranên dûjmin de Simko birîndar dibe û xwe diavêje nawa kendalekê. Lê dema ku dibîne Xusroyê kurê vî Hinekî dûrî vî ketiye ser erdê û vedigere ku Xusrû rizgar bike. Di vê demê de çend guleyên din lê dikevin. Êdî canê vî qehremanê efsaneyî yê Kurdistanê dibe goriyê niştîman. Hewdem Xurşîd Axa yê serokê eşîra Herkî, Mervan Axa yê Gerdî û birayî vî, Kerîmxanê serokê eşîra Xeylanî, bi guleyên îranîyan şehîd dibin. û Fettah Axa yê Herkî digel sêzdeh kesê din jî bi giranî birîndar dibin. Bi sedema giraniya şer û nebûna derfetê termê Simko di qada şer de cih dimîne. Hêzên Simko çend caran êrîş dikin ser vî cihî, da ku bikarin termê Simko ji destê dijmin derbixin. Lê bi sedema êrîşa hêzên piştevan ên Îranê, Ku ji çend aliyan ve hatibûn, şervanên Simko nekarîne termê Simko derbas bikin. Simko sala hezar û neh sed û sî yê dema hate şinoyê, hewla Simko danûstandina siyasî bû. Her ku ew ci rê me basa Riza Xan de jî kir, Simko micid ser vê pirsê disekînî ku pirsa Kurd tev hikûmeta dibe bi sîstema dîplomatîk bi şêwa dîplomatîk bê helkirin ne bi kuştinê. Simko dibînin wextê berpirsîkî Îranê re dinivîse ku heqê Kurda ûn gere bidin, nedana heqê Kurda tenê baisa telefkirina canê insana ye. Dibêje hûn bixwazin nexwazin em ê Kurdistanê rizgar bikin. Ser vê mijarê Simko hewl da li şinoyê de jî bi mesela dîplomasiyê pirsa Kurd çareser bike. Lê hikûmeta nawendiya Îranê ew carê ku em dibînin, temamê tarîxa xwe de dema ku zeîf bûye, dema ku hêz çinebûye hewl daye bi muzakire û danûstandina dem qazanc bike. Dem qazanc bike ku bikare hikûmeta xwe ya navendî bihêz bike. Li Şoreşa Simkûr de jî eynî cariyan wisa bû. Heta hikûmeta Îranê bê hêz bû, hêz çinebû, danûstandin tev Simkûr dikir. Bi rê xirab ku taybetî bi hikûmeta nawendiya Îranê li tarîxê de hemî em bixwînin, hewl dida bi rêya terorkirin û tiştê wisa. Pirsa muşkila Simkû bi xwe hel bike. Lê Simkû dixwest bi sîstema danûstandina siyasî mesela Kurd hel bike. Hikûmeta Navendî ya Îranê dema ku hêz peyda kir, e zanî ku wê niyekî de eger Simkû bikuje dikare paşhatê nişeydkirina Simkû jî çareser bike ku ew bername ku ew plan û bernameyê ku danînî Mixabin cîbicî kirin û Simkû şehîd bû. Simkûyê Şikat, piştî şorişa Şêx Ubeydullahê Nehrî li Rojhilatê Kurdistanê, rêberê mezintirîn û dirêjtirîn serhildana netewî bû, ku bo heyama bîst û pênc salan xebata rizgarîxwazî a Kurdistanê domandiye. Di heman demê de Simko di asta hevkêşeyên girêdayî bi pirsa Kurd, bandor li ser têkiliyên di navbera Îran, Tirkiye, Iraq, Rûsya û Îngilîzan de hebûye. Lewma her tim di rojnameyên vê demê de, bas ji Simko û xebata netewî avî hatiye kirin û arşîva van welatan jî tejîye li belgename û raportên têkildar bi xebata Simko û navê vî û serhildana vî bona dewletbûna Kurdistanê

Bi mijarekî gelek mezin e ku dibe bibe têza doktorayê di gelek buwarê dîroknasî û civaknasîyê de. Kesayetîya Simko bi xwe wekû karakterekê, wekû kesekî bawer bi xwe, kesekî mucit, kesekî hedefmend ku temenekî dirêj Bîst û pênc sal yanî hezar û neh sed û pênc heta hezar û neh sed û sih bîst û pênc sal temenê xwe bi hemû ewraz û nişîwiyê ku li xwe girtine di hewkêşeyên di navbera Îraniya û Usmaniya, Îraniya û Rûsa, Rûsa û Usmaniya, Usmaniya û Ingilîziya, Hemû ewana de divê kelekelan şerê qûna xwe pêş Şerê Yekê Cîhanî û paşê Şerê Yekê Cîhanî bo me derdikeve ku Esen navê Simko û xebata Simko bo gelê Kurd bûye bûye nasname, bûye sîmbol. Li heqîqet de eger xebata Simkoyê şikak nebûya divê qonaxa ha hestiyar e dîrokî de Di Rojhilatê Kurdistan de çi navnîşanek li Kurda çi ciya xwe ya nedibû. Lê bi xatira vê xebata Simko yê Şikak di qonaxê coracor de hemû ew ewrazinişîyê ku vê xebatê li xwe girtinî, ew qehremanetî û hemasî hatinî kirinê, di xebata destpêkêna xwendingeha Kurdî bi zawa rewşenbîrî û kulturî, di weşana rojnama Kurd, di şerê mêrxwasî û qehremanetîyê, di rehendê têkelî pêwendîyê wê yê dîplomasîyê bi rûsa re, bi ûsmaniya re, bi îraniya re, bi îngilîziya re hemû eone ew ê rastiyê derdêxin ku bi xatira vê xebata berfirehe Simko bi vê berxwedana wî û heta ew şehadeta Simko bûye bayîsên wê hindê ku em dibînin di arşîwa îraniya ya ûsmaniya ya rûsa ya îngilîziya ya her cihekê bi hebûna navê Simko di arşîwa wan de li heqîqet de hebûna navê Kurda

Bi rêya dîplomatîk pirsa Kurd çareser bike. Gelek cîya dest bi çekî bi eleyha hikûmeta navendî şer kir. Tev dagîrkerên Kurdistanê pirranîya dewletên dagîrkerên Kurdistanê şer kir Simko. Simko serhildana xwe bi piştavana xelkê kir. Şoreşa Simkû şoreşekî xelkî bû. Hemû hemû her çar parçeyê Kurdistanê tê de hebûn. Hemkariya Şoreşa Simkû dikin, tê de şehîd bûn. Bi hezaran malbatê Kurda tê de kawil bûn, wêran bûn. Xelkê bi can û dil bi ya heyî mezinterîn sermayan ku jiyaniyan bû li wê rêyê de pêşkêşî Şoreşa Simkû dikin, pêşkêşî miletê xwe dikirin. Şoreşa Simkû şoreşa dilê xelkê bû. Hinek dibijin simku bavki nasyonalizma Kurd e, bavê nasyonalizma Kurd e. Heta hedkî dirist e. Dirist e ku simku bavê nasyonalizma Kurd e. Min to ew nasyonalizma ku simku difa alê dikir, ew nasyonalizm nebû ku li welatê Ewropayê de hebû bi tundutîjî. Tiştekî mirovî bû. Tiştek bû ku Azerî tê de bûn, Ermenî tê de bûn. Eger wan netewa dijî Kurdan şer nekiriba ku em dibînin desthilata Urmiyê zamanê xwe ku Destê Simkû de bû, kesî ew zerîştî nebûn. Şoşa Simkû de li Xoy û Selmasî jî kesî ew zerîşt beşdarî hikûmetê bûn, beşdarî deselatê de bûn. Yanê şoreşa Simkû em nikarin tenê bêjin muxtes şoreşke netewîya hişk bû. Şoreşek bû ku hemû aliyê xelkê Kurdistanê girte gest, girte dest xwe. Ku sibê ayendê de jî eger Kurdistan çi be, heyn heyn tişt kewsayê biqewime. Çün ew netewane vî vî cî de dijîn.

Pir tal û nexweş heye. Gerek rêberên me viha li ser maseyên civînê an jî di nav civînkirinê de hatine şehîdkirin. Ji Mihemed Rewan Dizî ve bigire heta dawî rêberê gelê Kurd Şehîd Qasimlûyî nemir. Yad û bîra van navdaran her timî zindî ye û ti carî nayne jibîrkirin. Temaşan û binerên hêja, ev e davî helqe ji bernameya Navdarên Kurd bû. Ez hîvî dikim ku ve mifahên baş ji van bernameyan vergirtibin. Me derheq gotarên van bernameyan de ji çavkaniyên corbicor yên cihên baveriyê mifah vergirtiye û tevaw hewla me ew bû ku em zanyariyên serrast û zêde bi we bas bikin. Di dawiyê de sipas bo hewkariya Kekê Nûredîn Sofîzade û sipas bo montajkirina van bernameyan ji aliyê Muîd Muradî ve û sipas bo tew hewkarên me yên Tîşk TV'yê û herwisa sipas ji bo we jî ku hûn hetanî niha bînerê me bûne.